Medo wozɔ na wò va eŋegbea, Yahwe kple ƒomegba wɔna me. Wɔna ye nye nuɖoanyi aɖe yi ke Yahwe Mawu da ɖe mía dzi dzi be wòanye mɔnukpɔkpɔ míatsɔ asrɔ̃ nu tso míedegbe ƒe egbea. kpakple agazã ƒe gbea srɔ̃nu tso srɔ̃ɖenyawo hã ŋuti. Keklem ma ye mekpɔ le menye, nyɔnyɔm ma ye nyɔ le menye. Mekpɔ be enye nu le menye yi ke dze ado eee… ke ʋeyiʋi yi ke míesrɔ̃ nu tso wo dometɔ aɖe ŋuti yea, eƒe ŋkɔ la adze nenema ne nye ɖe míezã ƒe gbea kɔ srɔ̃ nu tso eee… edegbe ƒe gbea ŋuti alo kɔ srɔ̃ nu tso.

ahazãe ɖaa. Ke le ɣeyiɣi etɔ̃ mea, tanya lae nye ŋkɔnya ɖɔnya, ŋkɔnya ɖɔnya. Ne míebe ŋkɔnya ɖɔnya, míesrɔ̃ nu tso ŋkɔnyawo ŋuti va yi kple eƒe hatsotsowo. Ke enu yiwo míesrɔ̃ va yia, ŋkɔnya mawoa, nyagbe aɖe hã le mía dzegbea me yi ke míetsɔ kɔ ɖe ŋkɔnya ma ƒe dzedzeme ɖe go atsɔ akɔ ta eƒe nuwɔwɔ alo nɔnɔ yi ke le esi ɖe go. Ta enye nyagbe aɖe yi ke míezãna atsɔ akɔ akɔ ŋkɔnya la ŋuti. alo míezãnɛ tsɔ kɔ ɖɔ ŋkɔnya lae. Ŋkɔnya aɖe yi ke le nyagbe mea, ale míatsɔ aɖɔe míanya dzedzeme nɛa, eyae nye ŋkɔnyaɖɔnya. Ta nyagbe mawoa, woawoe nye ŋkɔnyaɖɔnyawo. Ke enya ɖeka le ŋkɔnyaɖɔnya ŋuti nye, zi geɖea, ŋkɔnyaɖɔnyaa, woa, Wonɔ wo ɖokuiwo si. Womeƒona ƒu kple ŋkɔnyala ŋutɔ o, negbe ɖeka, hatsotso ɖeka, ŋkɔnyadrɔ̃nya ƒe hatsotso ɖeka aɖe yi ke míava asrɔ̃ megbe ye koe léna ɖe ŋkɔnyala ŋutɔ ŋuti yi ke nye gbɔsɔsɔ fiatɔ. ne yeava ɖo gama gbɔsɔsɔ fietɔ ta le eƒe kpɔe me koa ŋkɔnya dɔnya ye nye enya aɖe yi ke gale mía de gbe ʋegbe meme ʋegbea dodoe ʋegbea kuakua le mía tɔgbuiwo ƒe nuɖoanyi yi ke Yehowa Mawu tsɔ na wo nu mea wozanɛ mizanɛ atsɔ akɔ aɖɔ ŋkɔnyawoe. Ne míeva ŋkɔnya dɔnyawo te hã hatsotso ame atɔ̃ ye ŋuti meke ɖo. Hatsotso, ŋkɔnyadrɔ̃nya hatsotso ame atɔ̃ ye li. Ta míatsɔ egbetɔ ase ɖe teƒe ye be míase egɔme be míesrɔ̃ nu tso ŋkɔnyadrɔ̃nya ŋuti. Eye míebe ŋkɔnyadrɔ̃nya ye nye nyagbe yi ke míezãna atsɔ akɔ akɔ ŋkɔnya aɖe ŋu alo atsɔ akɔ aɖɔ ŋkɔnya aɖee. míesrɔ̃ be ŋkɔnyawo zi geɖe wolé wonɔ wo ɖokuiwo si, wonɔ wo ɖokuiwo si le ŋɔŋlɔ me eye ɖeka pɛ ŋkɔnyadrɔ̃nya ƒe hatsotso ɖeka koe zi geɖe la wodrena ɖe ŋkɔnya la ŋuti ye nye gbɔsɔsɔ fiatɔ yi ke míava ɖo gama eƒe vi.

nye bubu kple nye dodoɖedzi mada ɖe edzi ahazãe ɖaa. Mede akpe na wò be nèwɔ tetie be yeanɔ kplim le wɔna ye hã me yi ke nye Eŋegbea, Yawe kple Ƒomegbã le Lm Esegbe ƒe ƒuƒoƒe ye.